No Nani? amenyanga atia? Ndi ngani okay, hĩndĩ ĩyo ndwakĩrĩ na nderu no no anga maitho. Na Rĩu nĩ wega. ndo icio akite guku. Ndũ, haha nĩ kĩrĩa nĩ ndĩ- ndagire kana getagwo Mambrigan. Eh. Nĩ kwenda kwĩhaka makeup kahaka. Wĩ mwega? Ndi mwega muno njira. Ndathi mathiko ma Moi. Mathiko ma moi. Eh. Thaa ici. Rĩu tiga thaa ici. Eh. Nĩ njikaraga kũ? Koibatek. Rĩu gũka kuma Koibatek kinya haha. Nĩ akĩona gathabarĩ kau nginya ũngĩona magũrũ makwa ũrĩa mahuana rĩ. Ĩ? Mama no ahunyuka. Nĩ ndahunyũka. Nĩ kũhe lift. Nĩ ũrandirikana we ndĩrona nginya nĩ ũrandirikana. Nĩgũikarĩra cuma. Sio mama, nyie bata nĩ nginya. Mũngĩmenya kũrĩa nyuma. Eh. Ũngĩmenya kũrĩa nyuma. Mm. No no nginya tũthike mũthee ũcio. Arabu nĩ nĩ nguĩte rũgano rwa mũtigaire. Wĩra cia maitho. Eh. eh. Kana ũkũndigĩra gaka. Gaka ndingĩkwe nĩ kama brigani na nĩ kama brigani. Kana Rĩu-rĩ, gakuoya ngũhe bĩa. Waita gatukutuku o rĩmwe. Gaka ndingĩneana ĩ. Mm. Arabu nĩ ndirĩ na mbia ndĩrakorirwo ndarĩha space. Ndĩna maũndũ ma- ndĩrakorirwo rĩu ndirĩ na mbeca. Rĩu kĩrĩa

Nĩ- ũkwenda nĩ ngwamba ngũhe atano ngũhe atano ũngue kũnginyia mathiko-inĩ orogetere ithandũkũ Ngai no guthirira thĩ na mĩa gwatuka tutiekera na haya harĩ. kĩreke ngũgere ciro wa zima githĩ ndũmũĩ ndũmĩigua radio-inĩ Eh, Reke ngũgere ciro wa zima Mhm. na na nĩ wendete mũcere mũno. oya Alex wa Jamii Pisori na He mũcere mwega. he mũcere mwega mũno Aha. na mhm,

ndakoragwo Twitter ucio ngira kumuforo no mokorire kinyumba haria kinyumba kana Afrika na no mokorire na hau acio acio ni maikarite acio ngikuhe mangiraikaga indo ciaku ciothe magacita magacikiri na a kuria kungi kwa ma social right gwitagwo atia tago IG IG IG ke ngororere IG ndirakwira ni wendete wana eh Reke ngoe Auntie Jemima. Mhm. No no yeye ahota kumuhoya namba ya wana ni sebe. Eh, kwanja ndarisi. Aca ndingetikira. Nĩ ndĩgetigwo na wanyona. Na rĩrĩ, na nguhe uyu inite kiria. Kĩndũ kĩu nĩ gĩgũthundũka. Nĩ Sirũ wa GP kana kana nĩ Mary Lincoln? Etagwo atĩa? acio ndiũĩ mani niĩ ndĩrenda Nĩ gũthiĩ rwa Jeff Kuria. reke nyambe thiĩ mani Nĩ rwa Jeff Kuria rũu. Eh, ai, rũtikoĩ rwa Jeff Kuria? aca Ah, kĩoe- kĩ- kĩoe acio, Eh. oya acio. Acio matikũiganĩte. Acio nĩ megũkinya gũũtagi kĩrĩa mbica-inĩ ciake. oya gakuconi kau ĩ Karĩkũ? tũthiĩ hau ke hau nyeki-inĩ No ũkoreketie? ĩ hau hena ko kega mũno Ai, nĩ ka rangi ũrĩkũ? Nĩ karagio. Ngai na ĩno we. Rũgama. Ah, Kwenda thiĩ. Thiĩ thike moi wĩ ika. Nathiĩ ũkĩũmaga. Ona niĩ kwanja ndĩna rũgano rwa mũtigairĩ.